tinoramba tichitenda imwe chete tinoramba tichikudza zita renyu kuti rakatendeka tinoramba tichikuonga imwe chete mangwanani ano tinoramba tichikudza zita renyu jesu netiri mushamisa tinokutendai chapupu chakatendeka tinokutendai mudzi weupenyu hwedu tinokutendai alfa naomega tinokutendai mweya mutsvene mangwanani ano zuva ramatigadzirira jesu Tinoramba tinonga nyasha dzenyu kuti dzinogara nekusingaperi. Wamasimba ose namati kwanyu kuti ndozvamakafanirwa. Wamasimba ose simudziri kwanyu kuti ndozvamakafanirwa. Mangwanana anoJehovha, mangwanana anomweya mutsvene. Ribatwe mutsvene zita renyu kuti rakakodzera. mbiri yose kwamuri jehovha mbiri yose kwamuri elshadai mbiri yose kwamuri mutsvene akatendeka baba nezita neropa rajesu mangwanana ano tinoramba chikutendai mwari mangwanana ano tinoramba chidzosera mbiri kwaumweya mutsvene mangwanana ano tinoramba chikutendai wamasimba ose baba nezita neropa rajesu mbiri kwamuri jehovha mbiri kwamuri mweya mutsvene ribatwe mutsvene zita renyu nekuti zviro kwazvo rakatendeka mazviita mwari nemukana wamatipa zvekare mwari wekuti tigosvumirana mweya mutsvene mazviita jehovha mazviita mwari mbiri yose idzosere kwangu nokuti muri mwari muzita neropa rajesu amen and amen amen amen and amen amen mangwananana ibgetitende mwari Ndoda kwemukana zvekare wavatipa wokuti tigoverane shoko raMwari mangwanani ano muzita neropa raJesu. Amen. Amen.
Regai tigamuchire uh, vana vose veSpirit Impact. Regai titende Mwari nekuchengetwa wherever you are. Regai titende Mwari zvekare noda kwevese vari kutiona maybe online All over the world tinoda kutenda Mwari nekuchengetwa nenyasha dzaMwari wamasimba ose muzita raJesu amen. Regai tipinde mushoko raMwari kuna Isaiah chapter 55 Isaiah chapter 55 kubva pavhesi number 8 muprofita Isaiah chapter 55 kubva pavhesi number 8

My title today is whose report do you believe? Ndinodzokorora whose report do you believe? Mangwanani anodai mweya mutsvene vakatibatsira vakatigonesa kuti paunderstanding yekunzwisisa shoko ravo sekutaura kwavakaita it is another thing yekungonzwa shoko

Amen. Amen. Zvakuda kuve neunderstanding yekunyatsonzwisisa kuti pakutaurwa neshoko ramwari kuti paya patinogona kugomberwa patinenge tapa starting point mwari ndo pavanenge vakutoda kutoita a starting point an introduction yezvinhu zvatinenge tichishuvira but nhamo ina mwari ndekushayiwa vana vanogona kutenda kuti zvaakataura Azvirevi nhema ende zvaakataura aisa joka. Vadikani God is not a joker. Mwari paakatotaura paya aitorevesa ende anotoda kutoti shoko rake rizadzikwe pamusoro pelife yedu. Mangwanana anai mweya mutsvene ngavatibatsire tigone kunyatsotenda kuti zvaakataura haana kutaura kune vamwe vanhu but aitorevera kutoti zvitoitika mulife yedu zvitozadzisika muupenyu hwedu. Mwari anenge achitodawo munhu anotomutenda so that agone kuita zvaanenge achishuvira kuita pamusoro pemunhu waakasika. We've got so many promises dzakataurwa mushoko ramwari but dzisati dzazadzisika mulife yedu. Why? Kwete kuti mwari aireva nhema no but ari kushaya munhu anogona kumusungirira pashoko rake. Ari kushayawo munhu anogona kutenda pane zvaakataura kuti zvinogona kuitika kuti zviitike. Dzimwe nguva vazhinji tine zvatakanzwa nemachiremba. Chiremba akatokuudza ototi haa kondisheni yenyu kana chirwere chamuinacho hamusisina nguva yakareba kana makore akawanda muchigona kufamba kana kugona kurarama. Izvezvi mumwe munhu atori bhizi kurarama in fear nekuti kune ripoti yaakanzwa nachiremba. Heyo mubvunzo mudikani mangwanani ano Whose report do you believe? Unobhilivha here the negative report yakataurwa nachiremba kana kuti unobhilivha shoko raMwari? Mwari ane zvikuru zvaakataura pamusoro pelife yako, but chiri kunetsa kuti zvidzadzisike uri busy kuti a ah, kuti zvingaitikawo paupenyu hwangu here? Maybe nekuti une background isingatarisiki, pamwe pacho nekuti une background isingatsananguriki. Unogona kutotenda kuti haa zvekwedu ndo zvazviri ngoripo but I urge you mangwanani ano don't come to a conclusion nekuda kwezviri kuitika mufamily yekwenyu but tenda kune shoko rakataurwa naMwari pamusoro pelife yako. Whose report do you believe mangwanani ano? No matter the negative report yawina, no matter une mazita emadunirwa unogona kutaurwa nevanhu But unoziva here kuti shoko raMwari rinoti you are a peculiar generation. Kureva kutoti mauri umu mune zvinhu zvinoshamisa zvakarongedzerwa naMwari mauri. But zviri kushaiwa munhu anogona kungochitenda kuti no I am a royal priesthood. Whose report do you believe mangwanani ano? Shoko raMwari riri rei kuti rizadziswe pamusoro pelife yako. But nhamo iri kuitika ndeyekuti Une zvimwe zvinhu zvawakanzwa ndozvaunotenda. Une zvimwe zvinotaurwa nevanhu ndozvaunotenda. But shoko raMwari riri kuda kuzadziswa pane muKristu akanditeerera mangwanani ano. Shoko raMwari riri kuda kuzadziswa pane hama neimwe neimwe. Mudikani hazvinei nemamiriro eenvironment yaunogara. God is not worried about that environment. God is ready to change your status at any time, at any way. Kune mumwe munhu akanga arimo muShoko raMwari, mumwe munhu ainzi Mefibhosheti, aigara kunzvimbo yainzi Lodhibha kwaisatove necommunication kwayo, but Mwari vakuda havo kuchinja status yake. Ndava panobvunzwa nezvake, panotaurwa nezvake kuna First Samuel, kunotaurwa nezvaMefibhosheti, panobvunzwa nezvenhoroondo yekunzi ndiani ko anenge aitiwo favor, zvichibvunzwa. Anobvunzwa anototaura kuti ariko zvake but Chiremba unoziva here kuti kune vamwe vanhu vakatokanganwa nezvezita rako vanotaura nezvecondition yako but I want to encourage you mangwanana kuti don't worry about what you are But believe who you are in the eyes of God. Vanhu vanogona kukuona sezvauri but don't worry about maonero aunoitwa nevanhu. Mind about what God sees you in his eyes. Kune zvakawanda zvinoda kuitwa naMwari. Tanga tiri musizeni imwe yangu chifunga kuti pamwe inoburika here ichazoburika sei? Pamwe pacho tikatoti haa korona iyi inotisiya here? But you want to thank God kuti pamwe pacho patinofunga kuti pamwe isu hatipakudi mwari vanenge vachiotoona nemaonero avo ndosaka pataverengesa vati my thoughts are different from your thoughts maonero amunge azviite nemaonero atinoitwa namwari zvakatosiyana maitiro atingaite panyika nemaitirwo anoitwa nedenga zvakatosiyana his ways and our ways are totally different i repeat Whose report do you believe? Ndiri kuda mutendi mangwananani anoti zvevamwe zvingairami but not inini kana ndatenda kuna Mwari. Tinogona kunge tiri masituations akafanana but tosiyaniswa naMwari noda kwekuti tinenge tine matendero ataita. In the days of Hana, kune vazhinji vaitodawo mwana. That is what I believe. But matenderwo akaitwa naHana Akaita kuti iye abate chaaida vamwe vagosara vasina. Tinogona kunge tiri masituations ekuti pamwe pacho tinogona kunyararidzana kuti aiwa inga ndozvatingori but mudikani ramba kunyararidzwa nevamwe because iwo ndouri kuda breakthrough yako iwo ndouri kuda testimony yako Unobhilivha here kuti Mwari vanogona kukunyurura pakati pevazhinji? Mwari vanogona kukusiyanisa nevamwe pakati pevazhinji? Ehe, tingange tiri mufamily one inozikanwa kuti haa mhuri yekwaava ndeyevarombo, mhuri yekwanana uyu uyu aiwa ndo zvavangori, but nhasi ndinoda kuti ubhilivhe Mwari wandinoshumira kuti pakati pevakadaro Mwari vanogona kukunyurura. Ndosaka uchiona mhuri yana David vakawanda vamwe vaitove neexperience yekurwa but david asitorina kana experience yekutomborwa david ane fevha yaakatenda kutoti kana iye atondimhara handirambe ndakadaro ndosaka uchizoona kutoti as little as he was david akagona kusimudzwa namwari david akagona kusimudza kunyange family yekwavo Hazvinei neage yako. Ndosaka uchiona utoti mushoko raMwari kune vakatoita madzimambo 88 years. Hazvinei neage yako mudikani. Hazvinei nemakore kuti aanenge awanisa kuti ndichazovawo chii. God is not worried about your age. God is not worried about your environment. Chaakungoda akungoda munhu anomutenda mangwanani ano. I repeat, whose report do you believe? Mugurumwa ndirare vangu tenda kuti mwari vanogona kukunyurura indinotenda kuti kunyange champupuri chaicho chikatouya pane mumwe munhu anenge achitosumudzwa ndinoda kuti mangwanani angu nometa wane makore Uri in a same situation. Tenda kuti kana Mwari nyasha dzavo ukadzitenda kuti dzinogona kukuitira. Mangwanani ano dzinogona kukuitira. Tine mumwe murume ari mushoko raMwari anonzi akanga agara for 38 years ari patsime raiporera vanhu pekuti ngirozi yaingoti ikauya yobvongudza mvura anenge akangwara akangotuhwina imomo zvake zvotomuringa But do you know kuti akagara makore akatopindana akapindana nekuda kwekuti yakanga akamira vamwe vanhu vaingoda kungomuisirawo akashaiwa someone anogona kumusapota mudikani unogona kushaiwa someone anogona kumira nemo unogona kushaiwa someone anogona kukusapota but i age you mangwananana tenda murume anonzi jesu Tenda kune musharukwa ekare kare kuti iye kana angosvika zve chete zvako zvaringana. Murume anonzi Jesu asvika Jesu chaida chete kungoti chingonditenda chete kuti I can change your story. Mangwanana naye I need someone who can believe that no matter the years andanga ndakamirira munana wangu but kana ndikangomutenda chete murume uyu zvangu zvandiringana chiregedza kuisa focus yako kuvanhu sezvaunga uchimboita pamwe mamwe makore ese tenda kutoti kana iye ati ndinogona kukusimudza unotosimuka ende life yako yotochinja whose report do you believe vamwe tine madeclarations atakaitirwa vamwe tine maprophecies akaitwa pamusoro pelife yedu asati azadziswa kwete kuti mwari vaireva nema but hatina kuzvivhenganisa nekutenda kuti no matter how big is the declaration rataurwa pamusoro pelife yako no matter how big is the prophecy yataurwa pamusoro pelife yako god is just waiting for you to just believe kuti zvinogoneka zvinoitika

Out of nothing you can have something. That is why uh, Mwari vakasika nyika without any resource but akazvitenda kuti zvandiri kutotaura zvinotoitika. I need someone who is gonna say no matter I don't have any resource but because the word of God is saying I am the partaker of this I will be the partaker of this. Zvakaoma adikani kuti unonzwira vamwe vanhu kuti haa dai zvaitika kuna ningi iwewo usiri kuzvitenda chinonyatsa kushanda ishoko rawatenda riri mauri do you know kuti uh, vanotaura uh, vanoti chirwere chiri kunze hachikuafekti more than chirwere chamukati mauri to mean kuti vari kuti shoko riri mauri rinoproducer more results than shoko rawakangonzwa ukangotoro just like ngoti ingori shoko ramwari ndoda kuti shoko rakanyorwa mubible Garichi manifesta into reality in your life but rino manifesta sei kana usingagone kuritenda ndoda kuti uti mwari whatever chamakanyora no matter how many years amakazvinyora mushoko renyu may that word become reality in my life i hope ndine achatenda mangwanani ani kuti mwari unozvigona mweya mutsvene ngatibatsire mangwanani ani You are a possessor of properties. Indinotenda kutoti iye akatoitwa murombo nechekare kuti tigova pfumi. Akatoroverwa kare pamuchinjikwa haachadzoka futi kuzorarama ogozoroverwa so that kuti unyatsozonzwisa kuti haa saka chokwadi chokwadi. Iwayo makore akawanda iwayo aakatoroverwa akatodanidzira kutoti zvapera aitorevesa. Zvakatoitwa murombo nechikare kutoti robhoti vaupfumi haikona kuramba uchirarama muurombo kuti ndofunga mwari achazodzoka jesu achazodzoka zvekare kuti azofa futi kechituu pamuchinjikwa akatofa akatomuka zvakatokwana but it now needs someone who can believe this god Kuti Mwari andichada kuramba ndichirarama muurombo nekuti makatoitwa murombo nechekare. I want to live according to your words. God is ready to do a turn around in your life. Dzimwe nguva tine mathimu akauya kumachichi, dzimwe nguva tine mataito akauya mwedzi nemwedzi, but akauya akangoenda zvikangopera zvakadaro pasina kana one chakabatika. Hakusi kuti Mwari havasi kugona kualter life yako but Mwari vari kutsvaka kutenda mauri but nhamo yaMwari ndeyekuti mutendi akabatirira kune zvaakangonzwa akabatirira kune zvaari kuona iwe kune shoko raMwari rakamira kuzadzika kwamusoro pelife yako kune rimwe shoko raMwari randinogara nditi mweya mutsvene ndibatsirei Rigone kuraramika mumazuva edu. Ndinoona kuti shoko raMwari rinoti zvisina kumboonekwa kana nemeso, zvisina kana kumbonzwikwa kana nenzeve, ndozvakagadzirwa kune uye anotenda, kune uye anovada. Mudikani, kune chinyowani here chati chaitika mulive yavo chekuti vanhu vari kutokatyamara kuti hei zvagoneka sei, zvakaitika sei? Kana usati wanazvo zvakadaro, mudikani Believe this God guy. Tenda kuna Mwari uyu. Kune zvinoshamisa zvaada kuita nelife yako. Kune zvichoo zvaarikuda kutanga newe palife yako. Nhamo ndeyekuti uda kuti Mwari akuitire zvaakamboitira ningi. Aiwa, Mwari hapererwi. Mwari ane zvikuru zvaada kuita nelife yako. but ari kutsvaka kuti ndoitira kuna aniko because iwo hausi kumutenda mangwanana anaya tenda kuti mwari can start something new in your life can do something great upon your life why ausingori munhu nje kana kuine chimwe chisikwa chiri panyika chakakosheseswa namwari chisikwa chinonzi munhu Nekuti munhu ega ndiye akafirwa naJesu. Munhu ega ndiye ane ropa rakaita kuti ribude pana Jesu, kurasikirwa neropa rake. Mwari kuti mwana wangu siya hako denga, unofira munhu akaita semunhu. But munhu wacho kuti achitenda kuti Jesu zvaakafira ndezvekuti nezvekuti ngazvimanifeste pamusoro pelife yangu, ndozvaari kushaiwa mangwanana. Refuse to live an ordinary life because our God is not an ordinary God. Refuse to kungoraramo zvakangojairika nekuti Mwari wedu ane zvikuru zvaanogona kuita in life. Mwari wedu ane zvikuru zvaanogona kukonzeresa muupenyu hwedu. Whose report do you believe? Do you believe that you are a great person? Do you believe that you are a candidate yekutoona zvinhu zvinoshamisa? nezvauri izvozvo mudikani neikoko kwaunogara ikoko mwari uyo anogona kuita zvinotyisa zvigonzwikwa mukurumbira wazvo mangwanani angu munamato wangu tenda kuna mwari tenda kuna mwari tenda kumapromises ake believe that he can alter your situation Believe this God that you are divinely protected. Vamwe izvezvi tiri kungogara tiri mufield zvinogona kungodai. Ukangobatwa nekaflu oti ndofunga ndoya to corona. Ukangobatwa maybe nekachikosoro otofunga ndofunga ndoya to corona. But hey, do you believe that you are divinely protected? You have got so many angels surrounding your life. Une protection 24/7.

You are not going to struggle. Nekuti chandinonzwisa ndechekuti whoever anovimba naMwari. Vana veshumba shoko ramwe noti vana veshumba vangatoziya nenzara but kwete wakarurama waJehovha. Ramba kushoterwa muupenyu hwako. Ramba kustragula muupenyu hwako. Believe that you are going to cross panoperera vamwe iwe tenda kutoti iwe unopfuura najesu wako youare going to cross than cross a borifast pawakapegerwa nevanhu kuti apa upapfuuri but ukatenda jesu uyu unopapfuura munamato wangu mangwananana that there shall be no limitation

Kune zvizhinji zvaakataura pamusoro pelife yako mudikani, unogona kunge uine mabattles awakafesana nawo but don't mind about the uh, huge kana kuti how big is your enemy is but believe that this God can can make you a conqueror because shoko rake rakatogara ratotaura nechekare that you are more than a conqueror. Ndinofanira mukomana anonzi David. Nehu ukuru hwese hunotaurwa Goriati kuti akanga ari, iye akatenda maari kutoti I more than a conqueror. With this God ndikangomutenda chete Mwari handinyadzise. Mwari ari kutsvaka munhu anomutenda nekuti shoko rake anoti hakuna akavimba naye akanyadziswa. I believe this God that he can do great things upon your life. Mudikani. Zvitende kuti chero iri mari it shall be not a problem to your life. Ngainetse kune vamwe but ngaimhanyire kwauri. Do you know kuti life izvezvi zvitiri muZimbabwe yakadai vamwe vari busy kuchema kuti naye mwari zvichazove vamwe vari kutotenda mwari kutoti ai mwari ndokutendai because pakuoma kwazvo ndo pandiri kutosumudzwa nemi pakuoma kwazvo mwari ndo pamuri kutondirangarira unozvitenda here kuti vamwe vanogona kuomerwa but iwo unogona kutorarama zvakanaka ukazvitenda mwari vanogona kungosupply all your needs according to his riches ndosaka utoona mushoko ramwari munguva yedrought Vamwe vachishaiwa zvekudya. Elija aiprovaidwa nedenga. Kune makumbo anogona kungotumirwa naMwari. Elija was not even worried kuti chikafu chanhasi chichabva kupi. Chaingoziva kungoti wandakatenda anozviziva kuti ndinoda kudya. This God can do something which is beyond human expectation. Zvinogona kunzi nevanhu zvingagoneka here? Mwari ndozvavari kuti my thoughts are different from yours. Hakuna shoko rangu randakanyora, shoko rangu rinoburuka, rinofanirwa kudzokera kwaari risina kuzadziswa. Murikani, check on yourself. Ma prophecies mangani? Ma declarations mangani? Akataura, mamwe atove nemakore, mamwe wakatokanganwa, mamwe pamwe pacho wakanyora, pamwe pacho unotori nema dreams awo wakatomboratidzwa naMwari. But asati zvazadziswa. not kuti mwari ane problem no mwari ari kutsvaka kani munhu angangomutenda mangwanani ano believe that you are the only person which god is going to locate mangwanani ano believe kutoti kunyange vamwe vanhu vakanzi vashaiwa ini denga richandiprovider you are not going to struggle believe kuti kana wakambengochichema your morning is over

or no matter what you are facing like now but believe that this God can rewrite your story this God can change your story it is a matter of believing this God I ask you again whose report do you believe Zvawakaudzwa here nemadzitete ako? Zvawakaudzwa here nana sekuru? Zvawakaudzwa here maybe ne newawakadzidza nawo? Pamba kuti wakabatirira pamwe zvakataurwa naticha wako kuti haa iri dofo iri rinoitei? Pamba chundopa wakabatirira. But I want you to believe this God that in this life you are going to make it. In this life you are going to be celebrated. Ndoda kuti utende Mwari mangwanani ano kuti no matter what was going on in your life, pawamutendera ipapo ndopaanochinjira status yako, pawamutendera ipapo ndopaanochinja upenyu hwako. I remember in the word of God Pane mudzimai anonzi akatokanganwikwa kunyange zita rake anotongotonzi mudzimai wekubuda ropa for 12 years imagine kana wasvika level yekutoti kana zita rako harichatozikana dzimwe nguva ndo state yawari whatever you were going through it is part of your testimony vachasara vakutaura kuti wakambenga wakadai But Mwari atokusvitsa pane imwe level. Mudzimai anonzi mudzimai wekubuda ropa. Zita rake hatinzwe nezvaro. Kunyangwe nezvemhuri yake hatinzwe nezvayo. But tinongonzwa nezvecondition yaakapindana nayo. But ndinofara nechakazoitwa nemudzimai. Dzimwe nguva Jese akatombenge atomboripo akatombonzwawo but haana kuzvitenda. Tine vanhu vazere nekungonzwawo nezvaJesu but asiri kutenda kuti Jesu wacho uyu anogona kuchinja life yake. Mudzimai anozosvika paanozoita decision otenda kutoti kana as long as ndiri kungonoita mahwekwe naye life yangu ngaibve yatochinja. Ndikangonobata chete mupendero wenguo yake ndiri kubva ndatopora. Such kind of belief kutenda kwakadaro ndokwandiri kudawo mangwananana kwekuti uri kuti hazvinei nekuti ndabatwa Ndaiswa ruoko pamusoro wangu. Hazvinei kuti vaziva here zita rangu. Hazvinei kuti vari kuziva here background yangu. But pandangozvitendera chete kuti naJesu zvangu zvatobhadhara. Life yako ngaibva yatochinja. It is my prayer today. May God rewrite your story. If you believe this God that he can change your status, truly this God is going to change your status. Kune chimwe chirema chakanga chichitozikanwa chinoita kugara pabeautiful gate. Imagine kugara pari kunoporera vamwe vanhu vachitopindawo vafundisi vachitopindawo muchechi votobuda hama dzake dzotonomusiya pabeautiful gate. Imagine beautiful gate rikutonzi suwo rakanaka but akanga asina chakanaka chaionekwa. Why? Nekuti maari makanga masati makurunga chiya chinonzi kutenda chiya. Kusvikiro rimwe zuvo nyashawo dzazomuringana panozoyo Peter naJohn oti chiri matiri ndochatinokupa ukazvitenda life yako iri kutoshanduka. Mudikani unogona unga utori paenvironment yakatonaka padhuze nemunana wako but ukasatenda unogona kuita mazuva nemazuva ugoita makore nemakore but uchingozikana kunzi auya ah, uyo wokugara pabeautiful gate uya uyo yaka akadai soo kusvikira wagona kutenda mangwanani ano whose report do you believe unotenda here kuti uchangova chirema chichangogara pabeautiful gate Unotenda here kuti uchangovawo hana anongodiwo hake nemurume wake but achingogara asina mwana? Tenda kuna Mwari. Great things are going to happen in your life. Believe this God. There's going to be a dramatic change in your life. If you believe this God, Kune vanhu vakanga vasisatokuziva vari kuzokuziva because of this God. Kune vanhu pamwe wakatenge vatokukangana but ukamutenda Mwari uyu powakanga usingaverengwi vanhu vari kuzotokuverengawo. Vanhu vanenge vakutomira toti aiwazve mutambo haugone kuitwa uyu kana David asipo. Huh? Madzikoma Josefa akatenga ato mukanana but nekuda kwekuti akagona kuramba achingotenda mwari pawakakanganikwa vanhu vanenge vakutomirira iwewe believe this god that you can be the bread winner of your family believe this god that among as the millionaires you'll be part of them You are going to possess ma properties ekuti kukabvunzwa kunzi ndiani muridzi wawo azvinechane newo but ukazvitenda kuti mwari unogona kukuitira zviro kwazvo mwari unogona kukuitira this is the moment to allow god to alter your life this is the moment to surrender your life kuti oh god take over upon my life Nda Mwari ndakudawo kucelebratwawo. Mwari wo ndakudawo zvakanaka pamusoro pelife yangu. Just believe. Hakuna Mwari chimwe chikuru chaari kuda. Ari kungoda kutenda kwako chete mangwanani ano. Kuti ukazvitenda amongst vanhu, ini Mwari ndinogona kukusumudza pakati pevamwe vanhu. Ndine here kunyange ari kuda mari? anoti kunyange mabhengi akavharwa but mwari ndiri kuda mari do you know kuti our god doesn't work with our banks epanyika pano anogona kunge akavharwa mabhengi but iwo kana uchiida mwari anogona kutoita mats nemastrategy ekuti yako iuye believe this god all things are possible with you

that you be the talk of the family be the talk of the town be the talk of the city nekuda kwezi testimony rinenge raitwa namwari pamusoro pelife yavo imagine vese vaya vaitirwa namwari kwaingove nemukurumbira kuti makazvinzwa here Zvakazoitika kuna Sara makazvinzwa here zvakazoitika kuna hana makazvinzwa here zvakaitika kuna mefbosheti makazvinzwa here zvakaitika kuna elizabeth weko so many people vakaitirwa namwari just because they believed in god no matter what They were facing in life but vakaramba vachitenda kuti naJesu zvinogoneka, naJesu zvinoitika and God was so faithful to them. Zvakagoneka, zvakaitika and it is the same to you zvinoita that supernatural intelligence yauri kuda iyayi whether to your life whether kuvana vako I believe naJesu zvinogoneka. Magraduation awo unotoshuwira kuti angaitikwa kumhuri yekwedu. It's not too late for this God. Tinavo vatiinavo yekuti dzatoo nhoroondo yekuti vakanga vasingatozikanwe. This God can do it to your life. You are going to be celebrated. You are going to be celebrated. You are blessed.

I'm ready to see your testimony. No matter how far you are, what I know, this God is able to do great things upon your life. This God is able to alter your life. This God is able to shift your name kubva pasi pasi payange yakavanzwa ipapo kukuisa pamusoro pakakwirira. Believe in my God. He is able to rewrite your story. This God is able to change your story. Believe him. For our thoughts and his thoughts are totally different. Kana kuine shoko rakatombuya kuupenyu hwako mudikani rakamira kuti rizadziswa upon your life. Kana uine prophecy yakatombotaurwa in your life. Hey, Mwari havana kureva nhema rakamirira kuti rimbovhinganiswa nekuti that ingredient of faith ndoyakangomirwa chete pamusoro pelife yako believe this god you are a great person believe this god you are one of the billionaires believe this god you are a mighty man you are a mighty woman of god